Ытыктабыллаах Төхтүр нэһилиэгин олохтоохторо, ытык-мааны ыалдьыттара, эһигини барыгытын бу үөрүүлээх күммүтүнэн, үрүҥ тунах ыһыахпыт күнүнэн итиитик-истиҥник олохтоох дьаһалта атыттан уонна тус бэйэм ааппыттан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин. Бу үөрүүлээх күҥҥэ биһиги бары түмсэммит, аймахтар, дьиэ кэргэнинэн түмсэммит сирбититтэн-уоппутуттан көрдөһөммүт, айах тутаммыт, күүс-көмө, күүс-уох ыламмыт үрдөөс үрдүк бэйэбит быраанньыкпытын бэлиэтиэхпит. Эһиги бары нус-хас олохтонун, доруобуйа баар буоллун, уонна да бу ыһыахпыт төһө да уратылаах буоллар, биһини барытын түмтүн, биһигини барыбытын дойдубут, сирбит-уоппут араҥаччылаатын диэн көрдөһүөххэйиҥ. Барыгытыгар ситиһии эрэ эҥэрдэстин. Бу сайыҥҥы үлэлэргэ бары күргүөмүнэн киирэммит үлэлээн-хамсаан, үрдээх үчүгдүк кыстыкка үктэниэхпит диэн эрэнэбин. Уонна да бу сайыммыт элбэх эгэлгэлээх буоллун. Биһи бу сайынтан элбэҕи күүтэбит. Онон барыгытын өссө төгүл үрүҥ тунах ыһыаҕынан эҕэрдэлиирбин көҥүллэ. Быйыл Бу иккитиһинкэ сүүрбэ сүүрбэ ыһылга улахан кыайыы ыһыаҕа буолуохтаах этэ, онон бу ээ балаһыанньа ыараханынан бу дьаҥ турбутун сибээстээн буолбат буолла быһыылаах. Бу ыһыах бэйэҥ сүүрбэ биир күнүнэн Мин эһичини биир дойдулаахтарбын барыгытын итиитик истинник эҕэрдэлиибин уонна баҕарабын үлэҕитигэр, үөрэххитигэр ситиһиилэри, саамай главное кытаанах чэгиэн доруобуйаны, чөл олоҕу. Ону баран тураммын бу самаан кэлбитинэн эмиэ аты эҕэрдэлиибин диэн эти Мин вот обурдук дьэ уонна мээлэ ылбаатыахпыный бары үчүгэйдик олоруоҕуҥ быйыл ханна эрэ айыммыт өҥ соҕус буолуоххутун саҕалаата ардахтаата мээс күннэр туттараллар онон үчүгэй айым буолара буолуо дии саныыбын вот так уонна туга диэхпин ыйытата уонна бу дьам-дьаһах сотору бириэмэннэн ааһан үлэ-хамнас ээ дьон олоҕо чөлүгэр тургэн соҕустук түһэрэ буоллар диэн баҕа санаалаахпын да бу түһүлүөҕэ даҕаны биэс да маннык турбата буолуо ол курдук так уонна эттэххэ сыһыахтар буолбаттара туос биллэр буолла онон мин бу туох мэһэйдээ онон ити тэлэбиисэр тиэрэр син Ону маны көрөбүт дистанционно иэдэн оннук маннык диэн көрдөрөллөр үрэх үрэхтэрэ ол курдук. Онно араас хавааннары араас өлүөнэ сойуу, оһуокайы, эһиэкэйи, олоҥхону араас күрэхтэһиилэри, тэлэбиисэрдэрэ син биир көрөбүт. Онон үрэх буолбутун курдук саныахха наада. Ыһыаҕынан тахсар олохтоохторун эҕэрдэлиибин. Бары этэҥҥэ дьоллоохтук үтүөтүк олорорбутугар. Кырдьаҕас икки алҕыыбын.

Чабыллаах Эркээни хочутун олохтоохторо Туймаада туонатыттан туран эһигини үрүҥ кунак ыһыах көспүтүнэн самаан сайын кэлбитинэн итиитик истинник эҕэрдэлиибит Бу үрүҥ тунаҕыһыахпыт биһиэхэ чэгиэн доруобуйаны, ситиһиини, сомоҕолоһууну ааллын. Хас биирдии ыал иллээх-эйэлээх буоллун, байылыат олохтоннун. Үрүҥ тунаҕыһыахпыт үтүөнү тосхуйдун, үтүөнү алгыстаатын. Ыһыаҕынан уруй, айхал! Күндү нэһилиэкпит олохтоохторо, Үлэ тыыл бэтэрээннэрэ, сэрии кэминээҕи, сэрии сылыгар төрөөбүт оҕолор. Эһигини барыгытын бу сайыҥҥы үрүҥ тунах ыһыахтарынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин. Быйылгы ыһыахпыт Улуу Кыайыы ХІІ биэс сылыгар аналлаах. Биһиги дэриэбинэттэн барбыт, олохторун толук уурбут эдэр, сэнэх ыччаттарбытын санаан-ахтан, махтана, дуоһуйа кинилэргэ санаабытын аныаххайыҥ. Сайыммыт биһиэнэ уйбу-быйаҥ буоллун, сыспай сиэллээхпит, хороҕор муостаахпыт ахсааннара элбээтин, Оҕуруоппут аһа дэлэйди үүннүҥ, сирбит аһа биһигини кыстык аспытын буллардын. Уонна бары чэгиэн, чэбдик буолуоххайыҥ, үөрэ-көтө олоруоххайыҥ, айа-тута үлэлиэххэйиҥ Күндү нэһилиэгим олохтоохторо, эһигини барыгытын үрүҥ тунал ыһыаҕынан итиитик-истиҥник биһиги тэрилтэ аатыттан эҕэрдэлиибит! Баҕарабыт кытаанах доруобуйаны, байылыат олоҕу уонна самаан сайыммыт

истиҥник эҕэрдэлиибин. Баҕарабын эһиэхэ уһун дьоллоох олоҕу, санаа, санаабыт санааҕыт барыта туоларыгар, барыта этэҥҥэ, ыһыахпытын көрсөн, үөрэ-көтө көрсөн, бэйэ-бэйэбитин кытта алтыһан, санаабыт, сайдан санааларгыт туолалларыгар ыра санааҕыт Вера ырааттын, туппуккут туһалаах буоллун, уурбуккут уйгулаах буоллун диэн туран алгыспын тиэрдэппин көҥүллээн. Сыһыы устун сыспат сиэллээх элбээтин, чээлэй күөх хонууга хороҕор муостаах үксээтин. Күннээҕи күүстээх саталбытынан, чэгиэн-чэбдик турукпутунан, кэлэр кэми Кэрэтин үүнэр күн үтүөтүн иҥэринэн сайдан санааны санааны салайтаран бары бииргэ буолуоҕун этэҥҥэ сылдьыаҕын. Толору дьоллоох доруобай буолуоҕун. Ил-эйэ олоҕун түстүөҕүн Үтүөкэн күнү үксэтиэҕин, Доҥ, доҥ, доҥ! Күндү Төхтүр нэһилигин олохтоохторо уонна ыалдьыттара, эһигини Самаан сайыннай айхаллыыр үрүҥ тунах ыһыаҕынан эҕэрдэлиибин! Дойдубут салгына тупса турдун, ыра санаалар ыҥыра турдуннар, үтүө тыллар кынат буоллуннар, чөл туруктаныҥ, ситиһии аргыстастын, үрдүк айыыларбыт араҥаччылыы арчылыы турдунар уруй айхал буолуохтун самаан сайыммыт сатыылаан айылҕа барахсан уһуктаан ситэн тупсан силигилээн турар кэмигэр ыһыллар үрүҥ тунах ыһыаҕынан барыгытын ис сүрэхпиттэн итиитик истинник эҕэрдэлиибин Үрдэл түөлбэм уонна балыыһам аатыттан көбүөр күөх хонуубутугар тоҕуоруһа түмсэн бааралаһа хаампакка аныгылыы атлайын ыһыахпытыгар үөһээ халлааҥҥа олорор үрүҥ айыыларбытын уруйдуоҕуҥ-айхаллыаҕыҥ, ыарыы ыалласпатын Чэгиэн-чэбдик буолуоҕуҥ, күөх быйаҥнаах сөп буолара сомсон, этэҥҥэ сайылаан, кырыа кыһыммытын, бэлэмнээх көрсүөҕүҥ. Бүгүн хос, бүгүн хас биирдии ыал арыылаах алаадьынан күндүлэннин, саамал кымыһынан утахтаннын, ырыа-тойук дьиэрэйдин, бары дьоллоох, байылыат олохтоох буолуҥ! Оҕолоргут сиэннэргит хос сиэннэргит үөрүүлэрин тэҥҥэ үллэстэн үөрэ-көтө, күүс-көмө буола сылдьын. Уйгула сайымыт ыйыгын Тойук сытырата аспыта Тус маҥан аттынан

Диэри-диэри чордук дорай оһуомнахыкай эһэн эһэккей Күндү Дөхтүр нэһилиэгин олохтоохторун алаһа дьахтар түмсүүтүн аатыттан самаан сайын кэлбитинэн үрүн тунах ыһыаҕынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Баҕарабын чөл олоҕу, доруобуйаны, куруутун үөрэ-көтө сылдьаргытыгар дьолу-соргуну! Улуу Кыайыы сэттуон биэс сылынан Үрүҥ тунах ыһыаҕынан Дьүөгэ түмсүү аатыттан Уруй-Айхал этэбит. Сабаан сайын кэлбитинэн эҕэрдэлиибин эһигини. Сайаҕастай санаалаах сахам дьонугар эҕэрдэ! Хонуу-хонуу аайытын хороҕор муостах элбээтин, сыһыы-сыһыы аайытын сыспай сиэллээх үксээтин. Кыынньар кымыс дэлэйдин, эмис эппит элбээтин. Саргы дьаалы салалыннын, уйгу быйан олохтоннун. Олохпут тубустун, үйэбит уһаатын. Түөрт өртүттэн харысхаллаах, эркин курдук көмүскэллээх буолан